You are more for ɛno nso yɛsan hyiahyia bi Jomansi so na wahyia me sɛ wo a wonim dada sela baako pɛ ɛno nso yɛde yɛse me deɛ ɛnyɛm na mekaa yɛ o yɛse na ɛnɛ deɛ ɛda mu baako pɛ Esiane sɛ nnɛ no migye heat fi ha gye fi ha sɛ baabiara yɛ da ama me, manya mmarima kantinkafoɔ mmienu bi, kyerɛ sɛ cuties bi pa ara wɔ me nkyɛn ha sɛ wɔbɛkyerɛ wɔn adwene. Wɔn nso wɔte fie na wɔhwɛ sɛ meka ne brɛ wɔn a nkurɔfoɔ sa no a, wɔn ho nnye nnye koraa nti no na wɔba bɛkyerɛ wɔn adwene pa ara wɔ yɛn se so. Na ansa na no, mepa wo kyɛw sɛ meka kyerɛ wo sɛ Wo nnya nsubscribe ya 2021 me pa mo kyɛw ma mo ne me nyɛ saa adeɛ no subscribe adɔ ma no fa nsa bɔ so na video no sɛ bɛ tɔ a mpa kyɛw share ma me na wo comments no nso deɛ me srɛ wo ma wo werɛ fi gya wo comments wɔ aseɛ hɔ nom so ate aseɛ yɛ ntoa so na yɛ nkɔ ansa na no ma me introduce me body guys na nya nyankopɔn deɛ ɔma ma me no ti sɛ cuties no wo kɔ me nsa bɛ nifa so ha sɛ deɛ a tuntum so yo paa bɛ ma kutuu tan wa tan mu kutuu tan me nkyɛn ha sɛ Ɛyɛ ɔbarima prɛmpɛ. Ɔwɔ me nkyɛn hɔ ara sɛ ɛnnɛ, ɔsɛ ɔkyerɛ n'adwene. Na ɛnnɛ ɔbɛkyerɛ n'adwene no nso no, ɔde ɔhoɔfɛ dua baako bi, kɔkɔɔ baako bi nso asan ma me. Ɛno kyerɛ sɛ, kɔkɔɔ ne tuntum, Fanta ne Coke, mede mixe mixe wɔ baabiara. Ɛyɛ ɔbarima prɛm eh, Prince nso wɔ me nkyɛn, Honourable Prince nso wɔ me nkyɛn ha sei. Wohwɛ na wohu sɛ Tame Tukur no deɛ, na ɛkyerɛ sɛ ɔmmii ne nkurɔfoɔ, ɔsɛ ɔbɛka wɔn adwene akyerɛ wɔn, because wɔn de yɛ see no redi agorɔ bi a wɔmpɛ koraa. Yɛntoa so ne yɛnkɔ yɛkɔ a ne yɛkɔ strong man Bernard Asoɔye. Awafoɔ hmm strong man deɛ sɛ monim sɛ ɔno ɔgyae hit baako to hɔ nom a ɛyɛ asɛm. Na nawɔtwe deɛ ɔgyae hit ketewa bi to hɔ nom na ayɛ bebrebee wɔ bi wɔ internet no so. Ne nyinaa ne sɛ ɔkɔɔ n'ase fie a ɔrekyele ɔreboile ɛna ɔde video abɛto hɔ na amanfoɔ se ah na strong man deɛ na apɛ sɛ ɔkyele yi.

yɛwamanfoɔ sɛ wahu ɔsɛ ɔbɔre wɔ n'ase fie inlaw papa paa ɛna amanfoɔ bi nti aseɛ sɛ na wo strong man na da bia woto shade ma nkurɔfoɔ yi wase fie deɛ wokɔpɛ dɛ hɔ ɛti sɛ no me deɛ ɛnyɛm na mekaa yi o yɛse strong man se wɔ wɔ n'ase fie bi mu nti aseɛ Enti mohwɛ mmarima a wɔte me nsa nifa so ne benkum so a wɔataa mu kyukuu yi, obi abɛkyerɛ adwene? Mmarima, modwene ho sɛ, deɛ strong man yɛeɛ no, ɛyɛ good sɛ ɔbɛkɔ n'ase fie akɔtwa picture de abɛto hɔnom anaa? Ɛyɛ good sɛ nkurɔfoɔ nso bɛbaahye ne sɛ adɛn nti sɛ ɔkɔ n'ase fie? Mɛstate wɔ, mehwɛ, CCC. Yɛ amanfoɔ dɛ bɛma no gyesɛ menhu deɛ bɛfa mede bɛ starte wo me nsa nifa so. Umm well to me me nhu mfomsoɔ biaa ɛwɔ mu sɛ ɔkɔ nurse fie na ɔbɛtwa picture na ɔde ba abɛto social media sɛ obi nhwɛ because sɛ ɔne ɔbaa no na ɛte na ɔne ɔyere te na ɔkɔ w'ase fie na mo twa picture a sometimes I think sɛ biaa Christmas koraa tumi kɔ w'ase fie mo tumi yɛ party mo tumi nya family picture na mo aposti ɛwɔ social media me nhu mfomsoɔ biaa ɛwɔ ho a nkorɔfoɔ ɛba hye strong man ẹ saa mm. to me deɛ mehu no sɛ oh, okay ɔno deɛ to ɔno ne damanfoɔ ɔno deɛ ɔse strong man toa so wɔnyɛ mj toa so strong man toa so bɔtɔ me nuaba me ma wano nsi amanfoɔ ɔno deɛ ɔbɛtoto bɔ menim no strong man ɔse waso aware ɔntɔ ne prɛte adɛn nti na meka saa Ɛɛ, wɔkɔ w'ase fie de w'ase fie kɔdwa w'anom sɛ ne sɛn ne se. Dabi, ɛnyɛ ne saa. Na sɛ wanka sɛ ɛyɛ ne dea? Ɔse n'ase fie. Exactly. Ɔse m'ase fie. Sɛ w'ase fie sɛn? Ɔ mekii, ɔse, wanka sɛ my house o, ɔse in my in-laws house. Ebia ɔne ne in-law no wɔ good relationship. Mepakyɛ wo nim biribi? Good relationship no fa to nkyɛn na yɛmmra reality. Wate aseɛ? Ayɛ ka. Ɛsiane sɛ, sɛ wo, wo, wo feel sɛ w'aba bɛfa sikani ne ba baa a, mm. wate aseɛ wo ne ne kɔ fine ɔde akyɛ wo wode kɔ kɔ yusu deɛ wopɛ biara ɛyɛ dɛ sɛ woabɛfa deɛ ɛneɛ deɛ wode kɔ na wowie so aba ne fie a ne fie ɛnyɛ bɔne sɛ ɔbɛkɔ hɔ sɛ bi a ɔkɔ akɔgye n'ani ɛndeɛ ɛfɛ wate aseɛ na sɛ wode bɛba bɛgyina abɔnten mimi sɛ ntwa ntwa ma me ɔde yaabe me Basa ɔno ne deɛ ne sɛ. Na meba o, aso ne complaini ana? Aso ne complaini ba me na me complaini because strong man na me menim no. Strong man menim sɛ ɔyɛ me zi so ɔnni saa fie no. Yeah, sɛ meba o, strong man anka sɛ strong man baeɛ no. Deɛ me mente aseɛ sɛ sɛ strong man baeɛ na ɔkaa sɛ. Oh, my house, ɛne afɛ kyɛ nea akɔte no Enti sɛ ɛyɛ woasɔ aware a, n'asefie me a, nua wagu bɛrima ne ho kɔ na anim kɔtɔ ase. prɛte. Enti sɛ ɔnkɔ kaa sɛ ɛyɛ ne fie na ɔse m'asefie a, ɔde animuonyam no ama n'ase? Deɛ animuonyam sɛn na ɔde ama no? Dabi, Enti ani, mfomsoɔ a ɛwɔ ho no animuonyam, ne deɛ he? animuonyam wei ne deɛ, me, Me ba o, mentwe ma. Prince, Mhm. maba abɛgye w'adeɛ. Ɛhɛ. Na mede nam nkurɔfoɔ sɛ, ah, kaa yi yɛ fɛ, kaa yi yɛ fɛ. Ɛna mese, oh, Prince, kaa. Ose, mebu afu, sɛ deɛ nti na obi akamfo kaa no? Oh, ɛnde eh, wabɛgye wabɛgye car no. Car deɛ different from efie o. Ɛnti sɛ ofie na mebɛn na metwa picture na ɔmo o prɛmpɛ efie a wotim yi a efie a otwa picture a ɛɛfɛ ɛɛfɛ na ɔmo sɛ ɔnyɛ me fie o prince fie. Prɛmpɛ mentwem. Na nkorɔfoɔ se adɛn ti na ade prince fie akotwa picture na waka sɛ ɛyɛ prince fie. Mi ni drɔ. Dabi dabi dabi. Okay. Strong man ɔse waso aware ɔntɔ ne pɛ tena mekan tie ne yie. Mm -hmm.

Strong man ne fie na ɔde atwa no kwa me me wɔ ho asɛm ka but later me twa n'asen koraa sɛ ɔpɛ ɔngye ne ba baeɛ a nokware adwemmɔne wɔ ne fie. Adwemmɔne wɔ ne ti. Ɛne asɛm no mu ayɛ den. Ɛɛ adwemmɔne wɔ ne ti. Obi ntie comments no ebimu ebimu ebimu sɛ ɛnyɛ ɛnyɛ wei bad ebi te sɛ obi te sɛ ɔse dɛ kron ɛɛ kon carter ɔsɛ dɛ ɔse dɛ invite me small why bro ɛna ɛɛ strong man ɛɛ respond yɛ for sure bro ɛna ɔse ee I still got the bread akontafa bɛyɛ ɛna obi nso mm. obi nso ɛne ɛsɛ nso obi wɔ ha sɛ ɔne bɛma prince yɛ adwo ɔse la hosel o ɔkɔfa ntɔkwa aba ɛnyɛ saa la seal house la chop la carry pool sɛ la snap nti abɔfoɔ ebi mu ka sɛ ɛsɛ ɔno hosel Ɛnyɛ saa deɛ a, wɔkɔ kɔtwa picture wɔ, na yɛka sɛ La Hozzo nso deɛ a, we all know where La Hozzo is coming from. Ayɛ sɛ binom pɛ sɛ wɔn settle another beef bi saa no. Ɛma yɛfrɛ no sɛ Strongman nso kɔ re, kɔ responde yɛ. Ɔse, the little I have, I'm not rich. So ate aseɛ, ɔse I'm not rich, but I'm satisfied with what I have. What I have, the small I have is better than The fraud money. Me nua batri no anim da hɔ a yɛnbɔ nkyɛn ɛyɛ medical na ɛkae. Oh woboa. Ɛyɛ medical na ɛkae. Woboa prince woboa. Ɛna strong ma efie no sɛ ɔde kɔ twa picture no medical nti na ɔde brage. Na medical no wɔ ne biribi di. Dabi prince asem a woka yi deɛ mente aseɛ. W'asem a woka yi deɛ mente aseɛ. Dabi dabi ɛyɛ medical na ɔno ɔde ne ho compare no. Medical no ɔde ne ho o. Ɔmmɔ medical din. Dabi, ah, na ɛsɛ. Na nti wo susu, wo susu sɛ strong man na osuro medical? Onsuro no koraa, na ɛsɛ. Onsuro no. Na ɛsɛ adɛn nti na wode w'ase fie ba abɛ bra? W'ase wo fie na yɛn fɛ hu sɛ wo a wo tu fie, oh, wakɔ ware ɔbaa. Enti nti strong man na ɔnte fie mu? Ana ɔne ɔbaa ne te ne papa fie? Na ɛsɛ nyɛ ne fie. Strong man baabi ɔte. So baabi ɔte no ɔrente koraa na, wabrɛ no ayɛ adwuma na ɔyɛ dɛ. Ɛnna ɛfɔ hɔ no fa fa brɛ na yɛn hu sɛ wɔn na wɔde bra. Na meba meba meba nti pictures a nkurɔfoɔ celebrities atwa nyinaa na wɔn fie na wɔn de twa. Masa, ɛwom sɛ celebrity sɛ ɔmo de twa yɛ ɔmo fi, but wei yɛ ase asɛm o. Mehwɛ celebrity bi, ɔkɔ hotel, na watwa hotel room no a ɔda no sɛ yɛnhwɛ hotel room a ɔda. Wo de sɛ yɛmfa nyɛ dɛ, ɛyɛ wo dea? Ɛnsɛ ɔkɔtua ɛ? Sɛ ɔtua ɛ? Ɛna ɔka obi kɔtwa show room.

Chairman Medical wakɔkɔ ɔda chain bi a ɛkɔɔse sixty one thousand one hundred and thirty one US dollars. Mpakyɛ me bɔ so biom. Bɔ so biom na biom. Sixty one thousand one hundred and thirty one thousand abɔfo mo hu wɔ screen no so. Me deɛ sɛ sika wei ɛde ba me ɛm sɛ me bie factory wɔ Ghana. Ɔda kɔtɔ dwuma o.

Obetumi atɔ. Okay. Ɔno ɔnkɔ tena n'ase fie nfa mbra hwɛ ɔno ne fie kura no ɔno obetumi ɔno obetumi atɔ ama n'aboro nti bɛma ne yɛ ohu wote ma seɛ na fɛlɛ mɛka afi kɔ akɔ gyina ɔkora ɔno kora mpo no yɛbɛte so kora bɛyɛ times two because of the because of wa wote aseɛ yɛ mi na mɛka. Kim K mu kɔ ɔma kɛntɛ bɛtete so. ɛsɛ ɛntina dabi mi ba ɔsi fɛlɛ akɔ.

dollars akɔtɔ jiw a ato ne ko. Na adɛn nti na ɔntumi nya? Ne nnwuma medical to sika bɛn na ɔnya firi nnwuma yi mu a life a medical livi no ayɛ te sɛ woka strong man no deɛ no. Olivi life a ɔlivi no ɛnyɛ ho nnwom nnwom nnwom no a ɔto nyɛ ho life na ɔlivi no o. Na ɛsɛ meba o. Wonim sɛ ne nnwom no a ɔto no nyɛ ho life na ɔlivi no. Na Medical nyɛ n'anoyɛ bɛɛ last year na ɔbɔɔ nnwom hit mmienu bi a yɛteeɛ. Medical na ɛnyɛ SS foɔ na ɛbɔ entertainment a yɛfrɛ no. Kɔ na kɔ check Nsuo Aduro ne Hehe foɔ. Wonim ne business a ɔyɛ ka ho? Oh, bɛma, me ne wo nyinaa na yɛte, yɛ, yɛ, yɛ, yɛte kurom ha. Yɛnim sɛ Ghana nnwom no a wɔto no, sika a ɛfiri mu ba no. Mese obetumi atɔ no times three. Americafoɔ koraa sika ahe na wɔnya? Obetumi atɔ no times three. Oh, bɛma, woboa. medical nwom na medical nwom na ɔto no medical nwom na ɔto no ɛnyɛ ho sika na odi no mene wo nyinaa woni ade nti na wo so kasa ade nti na sɛ medical ɔnto nwom biara ɛbɛtumi ama na ɛne 61 nti no problem paa ne sɛ ɔntumi ntɔ jewelries no ɔnni sɛ sika no adwuma a ɔyɛ no yɛhwɛ wɔ adwuma a woyɛ ɛho ne ɛhu sɛ a akoa yɛ adwuma ɔyɛ deɛ

Amanfoɔ mese me pɛ na afei wei deɛ mm yɛsee wei ooh matɔ ntɔkwa abɔ ka. Savia wonya wo ntɔkwa a fa fa ha me deɛ me nka hwee yɛsee na meka bi. Me me hu sɛ afia yɛ fɔr mm. Ɔhwɛwia mmɛma ok. Amanfoɔ wo deɛ yɛn season fa yɛn adeɛ nkɔ next topic yɛkɔ a yɛbu mu akɔ ɔbaa wadi hyee asɔɔyɛ. Ɔbaa hemaa baako pɛ na ɔgyee ɔyɛ Asantɔ a ɔgyee Ghana music industry fi Mayside de sii hɔ no. Ɔno na so ɔyɛ nea ɛkɔ. Sɛ gyɛ nsa na yɛ hutuw. Ne nyinaa ne sɛ ɛyɛ ɔbaa pa Delores Frimpong Manson, ɛyɛ delay a yɛn nyinaa nim no. Ɛkɔtuu Wendy fo n'afutuo no ankɔ yie amma Wendy. Ne nyinaa ne sɛ ɔse ne picture bi ɔno ɔse ɔɔ comment wɔ so ɔse ayɛ sɛ ɔnhu sister Wendy yie ɔbɔ ahema ɔnhu no yie ɔse ayɛ sɛ depression bi reyɛ akye wo nua baa so ate aseɛ afei deɛ ɔka wie ɔno ɔnim sɛ watu ne fo nti no yɛ akɔda ayaafoɔ so ɔsɔre yɛ a wo sister ɔnfollow no ɔse deɛ ɛyɛ ne ya koraa ne sɛ Wendy dii kan frɛɛ no wɔ WhatsApp so o, sɛ ei sista panyin, me na woatoto ama me saa no, na ɔse oo ɛyɛ show agorɔ, agorɔ nkoa. Afei deɛ abafoɔ, ɔda sɔre a Wendy a ɔnfollow no, ɔse ɔnfollow no a, ah, nti deɛn? Ɛfa ne ho bɛn? Ɔnfrega hwee, so wate aseɛ, she doesn't care, does I care? I don't care. Ɛna Wendy hyɛ a bɛyɛ video se deɛ nti a ɔnfollow nkorɔfoɔ, ma, madam kyɛ sɛ wakeka nsɛm bebree. Wei na ɛyɛ kɛ, ɛɛ, kɛkyɛ Joshua, se ah, Wendy, Asa wo baa music industry mu yi ɛnkyɛeɛ na ɛno koraa ɛnyɛ sɛ ayi ɛbɔ no na ɛfiri mu kɔeɛ a na wobɛyɛ replacement ayɛ sɛ woyɛ subtraction bi na wobɛtɔ mu so wate ase ɛnyɛ sɛ main one no firi mu anka woyɛ nkɔmmɔdɛ wɔ yi music yi mu ɛna na ɛsɛ sɛ wo pere ne wo dressing ne obi bi mu no ɛsɛ kpa ne yɔ ntɛm ɛkyerɛ ɛtete asɛ ahoma no ɛkeka keka bɔ ɛsɛ electrical wires na ɛkeka bom Abɔfo, Wadi nso atutu bea ama ama ne Joshua. Kyerɛ sɛ watutu bea ama ne no. Wohyɛ aseɛ hɔ nom a respond no egu hɔ. Wa respond mu no ɔse sɛ Joshua wɔ yere deɛ a ne ba baa bɛkɔ deɛ ɔɔkɔ no ɔbɛ she will get more than what she is going through. Na ɛno no ɔma confirmation sɛ she is on drugs anaasɛ wanya depression ankasa. I don't know. Sesei no, manya mmarima mmienu yɛ ɔmo high a obiara ka n'adwene left and right. Me deɛ, me de m'akoma no atom, yɛse o! Wendy se, Kɛkyɛ Joshua, ne ba baa, daakye biara no, she will go through worse than what she is going through right now. Amafoɔ, mmarima, Ɛsɛ ɔbaa to to ɛtwere bɛɛma dɛ wei dɛ mekɔ pa asɛm baa ɛtwere mo mienu bo. Na me ba o me me ntwa w'ano o. Na Kekyir Joshua no ɔyɛ ɔno nso ɔne hwan? Ei! Na w'afo w'ato bɔb ei! No darling wo nte yɛ. Oh na saa kwan deɛ sɛ ɔnyɛ musician na sɛ mpo sɛ ɔyɛ musician a na sɛ wo fellow musician ho aba asɛm a ɛɛm sɛ nyɛ kwan saa na. Ose kɛkyɛ Joshua nye musician. Dabi dabi dabi dabi dabi. Ah me de me nim nim dia me me me ntie ne nyom de. Me me ntie ne ne nyom de. Me me me ma ti di kɛkyɛ no na saa kwa na ankasa no. Joshua tintin no wo mu. Oh me ka se tie tie na ye to nyom ne ma no to bi. Oh no dia on to nyom bia. Na no se me ti se ɔsɛ ɔyɛ rapper ɔkɔ rap rap beef bi ban kɔ de ne ho kɔ hyem. Na ye me ya so anfa ne ho ankɔ. Yɛbɛbubu ne nkasɛm sei pompo a, na yɛmfa ɔno n'asɛm no nto baabi, na yɛmbra delay ne bɔndihyɛ deɛ no so. To me, me mehu no sɛ delay, ɛda adwene na ɛtaa akyire so, sɛ mɛfa no sɛ sɛ wohu no sɛ Wendyhyɛ yɛ onua ketewa na ɔ pass through biribi a ɛnyɛ papa a, wobɛtumi afrɛ no, te sɛ Wendy kaa sɛ wowɔ ne number na ɔ expect sɛ wobɛtumi afrɛ no, so obi a, me nua ketewa, oh, mahu sɛ kwan sei na wonam so o, but ɛbia a, Ɛnkɔ yie na ɔhaw bi wɔ hɔ anaa? But wode no bɛtoo abɔnten, wo sopaa no ma amansan nyinaa ayɛ dɛ. Wo na akɔfa asɛm baeɛ. After sɛ, me me menim sɛ Instagram no yɛn nyinaa yɛwɔ hɔ but sɛ obi unfollow wo a, yɛmma wo notification ɛnka nkyerɛ wo sɛ obiara unfollow wo. Sɛ woate aseɛ? But ɛdɛn adwene na na ɛwɔ Delay adwene mu a after sɛ ɔno no sopaa Wendy Shay no wieeɛ no, ɔse ma menkɔhwɛ sɛ ɔfollow me anaa wa unfollow me. Oops! Wote aseɛ? Delay no Oops! delay no wayɛ ne ho te sɛ asɛ ɛhuhuro ɛhu mi deɛ mi nfa no sɛ ɛhuhuro oni oni adwempa mɔ asɛ ɛɛ ɔkeka nipa na ɔde wakɔ to gyam na wayi ne ho afiri hɔ na wabɛtena akyire sɛ asɛ ɔyɛ nipa papa na mi deɛ afutuo na mi bɛ tu sɛ mi ne o teɛ mi nua ba obi bi nkɔ yɛ na mi pɛ wasɛm a mɛfrɛ ɔkokoam na ma tu fo sɛ ɔte ase mi nfa mɛto amansan ntentan so sɛ obiara nte wɔn nka sɛ sei anaasɛ sei. Okay. Ti Delay anyɛ adeɛ. Okay. Wanyɛ adeɛ. Ɔsi Delay anyɛ adeɛ o. Me nua ba. Na sɛ yɛhwɛ the way a Wendy says wɔyɛ Lady Gaga o sɛ ɔyɛ hwan o drag queen yɛ sɛ ɔnam Ghana yi a ɔdwen ho sɛ. Nokorɛ yɛ baako pɛ wokra no wayɛ free yɛ Delay ɔnda ɔda Ghana hɔ no ano keka no keka nsɛm yɛde akyɛ no akyɛ wate aseɛ. Delay aha atwa o aha atwa o. Waka waka. Ei. Ɛna me nua ba Awɛduwɛhyee so no ɔno nso pɔmpo Wendy Mesrɛ wo, wo cambus na ɛyɛ a na wode bi abrɛ me, why? Cos wo dressing bi wɔ hɔ nso a ɛyɛ a na ano ɔhye nti ɔdi ka. Ɔdi ka papapa sɛ ɔdɔ ɔka. Dabi dabi. Eh, sɛ meka sɛ meka delay. Mm. Ne nua ketewa ne no. Mhm. Ɛfɛ obetumi ayɛ dɛn? Mm. Afrɛ no. Oh, Wendy sɛ ɔbɛ advice nti sɛ ɛwɔ sɛ comment no baabi kwa delay kwa ɛka baabi sɛ Sɛ wɔn na wɔn sii so na wɔn nyaa mpaninfoɔ bi saa ma etu wɔn fo a, wate aseɛ? Na wɔn nyaɛ no nkyerɛ sɛ woso mentu obi fo. Wate aseɛ? Eti wo deɛ wo sɔpɔte sɛ sɛ nka delay ɔka wɔ badwam no ɛyɛ good sɛ ɔkaɛ? Delay ɔka wɔ badwam no in other way no wanka ne yie to the extent sɛ Maame nso Wendy ne Kambu deɛ yɛn nyinaa nim sɛ Wendy deɛ ne dressing deɛ nkɔ yie ne nnwom no ɔde ahohyehyɛ ɛnde yɛn nyinaa nim nyɛ delay na ɔba abɛka akyerɛ wɔ Ghana ase yɛhu sɛ ɔno no deɛ ahohyehyɛ na ɔde baeɛ ah, wotem ase ɔnti pɛ sɛ ɔka sɛ Wendy nnwom nyɛ dɛ oh ne nnwom yɛ daa ahohyehyɛ bɛrima bi apɛnhwɛ a yɛabɔ akofoɔ mu nyinaa din wɔ mu amanpanimfoɔ din wɔ mu no ɛnyɛ nnwom ɔno ma menkyerɛ wo ɔno no ne ba ɔbaeɛ no ɔba for purpose na ne purpose nipa na ɔbaeɛ no ɔkyɛsi no no ɔndo ne pi no Eii. Ɛyɛ wo na mo Ghanafoɔ na ehu ne saa na sɛ. Ghanafoɔ nyinaa nim sɛ Ochesi Ebony. Oh daabi daabi. Wote m'aseɛ? Daabi daabi daabi. Ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ that perception no na. Biribi saa. That ɔyɛ biribi saa na me me me me yɛ akyerɛ. That that perception no na nnipa bebree ɛwɔ sɛ replacement yɛde ne baa sɛ yɛde ne ba bɛ replace Ebony. Nti ɛnam ɛno nti na ama nnipa bebree anya Ebony ɛɛ sorry anya Wendy Shay ho tan sɛ. Asɛ ɔyɛ replacement of Ebony. But okay. Ɛna Hwɛ sɛ wosɔ ɛna obi Ebony asa meba o, ɛna wosɔ obi Ebony asa meba ɛna sɛ yie. Ebony no Ebony no. Ghanafoɔ hu Ebony in a way sɛ Ebony ne standard no a woduruiɛ no obiara ntumi nduru no. But yɛn Ghanafoɔ yɛnyi saa adwene no mfiri yɛn tirim sɛ da biara yɛpɛ sɛ yɛde nipa bi toto obi ho sɛ ɔne obi yɛ pɛ Ɛna obi rekɔpi wei na obi rekɔpi wei. But but but. Ɛyɛ ne style tie. Ɔno abɛka o. Meba ɛyɛ ne style a ɔba yɛ ɔkɔpi. Ɔno aba yɛ ɔbɛka o. Ɔsi wa bɛsɛ na nan mu. Meba ne mpaboa asem a woka no. Dress na ankasa ɛwɔ hɔ yi. Ɔyɛ ndɛ dress. Meba dress na ankasa ɛwɔ hɔ yi a yɛka yi. Obi tumi tɔ Gucci shoe. Hwɛ dressing to me no is about sɛnea ɔbɛhyɛ adeɛ na ɔbɛ feel comfortable wɔ adeɛ na ɛhyɛ wo ne mu. And secondly w'adwuma a woyɛ etumi kyerɛ adeɛ a ahofama suo a wobɛfa. Ebia ɔbaa nnwomtoɔ no mu foforɔ no, na n'ahofasuo no ne nnwom no a ɔto no nkɔ. Enti ɔsesa. Enti saa mpaboa no ara nso a ɔkɔtɔ no, ɛnyɛ store na ɔtɔɔ no. Maame kyerɛ wo, ba bi ka biribi a ɔyɛ. Dabi, mpaboa no, wɔn a wɔyɛ wɔ mpaboa no wɔ store no, wɔyɛ maame foɔ. Yɛ wɔn a wɔhyɛ. Ɔno wandi no, ɔnnya ndu time sɛ ɔhyɛ saa mpaboa no. Ɛyɛ hefoɔ na ɛhyɛ? Yɛ ka wɔn a wɔhyɛ saa mpaboa no, wɔn ani tua sɛ, wɔn ani tua de. Dabi, me deɛ m'ani ntua. Me nuabaa yi a wawu yi, wɔn sei no, wɔhyɛ saa mpaboa no a, kyerɛ sɛ some plastic bi yɛ dɛn, ɛwɔ mu. Wote dɛm nti ɔno aseɛ. Na wo ba yɛ wo ba bɛyɛ replacement. Wo ba bɛyɛ no wo nam baabi. Ɔkaeɛ ɔnkaeɛ mo na mo de to ne so. Ɔbaeɛ no ɔbɛkaeɛ. Ɛmi sɛ wo nya ntie yi. Ceasefire. Oh. Ceasefire mahwɛ yi a ɛsɛ mepɛ fire service bi dɛ. Girl no nokorɛ girl no wabrɛ wɔ Ghana foɔ nsa nsa ano. Cyber bully no yɛ too much. Ɛna ne mpaboa so. Ɛna n'atadeɛ no wantotom, ɛna wahyɛ wei, ɛna wayɛ sei. Mekae sɛ there was a time mehu picture bi, ne ho ɔtan, wayɛ sei. Wabrɛ wɔ Ghanafoɔ nsa ano dodo. Ne ho ɔtan deɛ na wɔn anka nwie but ne ho deɛ ɛnyɛ fɛ mmom. Nsɛm no dɔɔso wɔ girl no ho. Mongya no na ɔnya n'asomdwoeɛ. Ahoɔfɛ deɛ ɔnni bi. Mo bully girl no too much. Dabi dabi dabi. Ɛdeɛ by force ahoɔfɛ no no.

M'ani ɛden mɛka nkorɔfoɔ nsɛm na ɛnɛ deɛ mm mehyia. Wendy Wendy deɛ ɔmo aha no akyɛ ɛwɔ sɛ ɔmo ngyae gɛl no na ɔnde no ɔmo ngyae. Ɛsɛ ɔtena ne baabi anka obi aha no. Huh? Tena wo baabi ɛyɛ force. Mo te Ghana mo nsosɔ talent ɛso. Ɛbɔ ne awu. Ghana sesei no mo nsosɔ talent ɛso woto so koraa mpo koraa no a ɛyɛ talent. Wo nim bibi. Obi to nwom mo se ɛnyɛ talent obi to so a ɛyɛ talent. Ɛno na trust me paa. Obi tumi kɔ ka na ano obi kɔ obi kɔ kɔ ka a malafaka wabɛyɛ star Nsɛm hunu nko ara na ɛsosɔ so wɔ Ghana. Sɛ ɔcreatee ne deɛ. Ɛnyɛ cre Ɛna ɔde wancreate bɛyɛɛ hwee o. star. Wancreate Wote hwee o. m'aseɛ? Ghana Cease woka fire. nkwaseasɛm a ɛne yɛpɛ. Woka Ceasefire. nyansasɛm a yɛmpɛ. Cease fire. Obi de talent firi abrokyi mɛm sɛ manya talent wɔ ɛ ɛ broni mɛm amfa Mete antena sɛ mede wani ba wei me sɛ kurom. ne maame se ɔtetee no te sɛ Kristoni baa. Wate aseɛ?

mekɔpɛ mekɔpɛ fire service fo mɛgyina kyerɛ wo ana dabi dabi mentimi nua prince ase obi obi obi rebrande ne ho a mo se yɛ nti ase ɔyɛ kɔpɛ kɔ next next way because mamfa mfa mu a ɔmo mmienu no sɛ meka kyerɛ mo sɛ ne show yi so asɛm aba Sɛ nkurɔfoɔ no nie. Obi rebrande ne ho atɔ mpaboa, mpaboa a yɛyɛ wɔ store se yɛntɔ na nipaboa no wonim ne boɔ? Ɛyɛ ne boɔ na ɛhia me. Wonim mpaboa no a ɛhyɛ ne boɔ? Dressing na wadress no ɛnkɔ yie. Ei! Ɛnneɛ wonhu, wonhu, wonhu. Musician dressing paa no no. Okay. Ɔmma Bullet mpɛ obi mma no na ɔndresse no ansa waba abɔnten. Hwan? Bullet, ɔmpɛ obi mma no na ɔndresse no ansa waba abɔnten. But, but, mebisa, mebisa nso biom sɛ, During the course of the week naa mu nso no Wendy maame yɛɛ video bi a ɔkasa bebree ɛno nso ayɛ sɛ ɔbahye Ghanaians foɔ ne ade. Momma yɛnhwɛ video no a Wendy maame ɛkasa no mbra yɛba a yɛbɛtoa so na ɔma kyerɛ mo adwene. Sometimes ayɛ a na me tena me Facebook page na me hwɛ nsɛm bi ɛne nneɛma bi a ayɛ a na nkorɔfoɔ bi twerɛtwerɛ especially wɔn koraa a wɔyɛ me nnamfofoɔ ɛwɔ Facebook. Metumi dwene ho ara, mekenkan bi a yɛ na medwene ho a yɛ na mente aseɛ na mabisa sɛ, na nti nkurɔfoɔ yɛ a yɛ na wɔn twerɛ saa nsɛm yi, nti sɛbe ɔwo wɔn wɔ mma, nti wɔn wɔ abadayɛ, nti ɛdeɛ mpo na yɛ a wɔn dwene ansa ne sɛ wobɛbie w'ano aka obi ba ho asɛm, anaasɛ wobɛka ntorɔ bibi yɛ a ɛnsɛm fata afa obi ba ho no, wankasa no ɛdeɛ paa na yɛ a na Wo, wo, wodwene sabi wɔ wo tirim, w'akoma mu, ansa na woameki comment bi. Wodwene Ghanafoɔ ho especially yɛn yɛ, yɛ Ghanafoɔ no a, ɛyɛ a na mente aseɛ. Abusuafoɔ anwummerɛ yi, mebaeɛ a, M'asɛm tiatiatiatiatia na mede ɛbaeɛ. Mo a motwerɛw, mo a moka, mo a mo mo mopɛnsɛmpɛnsɛ nsɛm mu, mo a moka nea monim ne nea monim, mo a mopɛ hype, mo a ɛɛ eh, obi ka ɛsɛ like. Abusuafoɔ, meda mo nyinaa ase. Mo nyinaa mo wɔ mu a, ɛyɛ. Ɛno na ɛka ho ma abɔfra no waduru mpɛmpɛnsoɔ a a waduru no. Baasɛm baako a meka kyerɛ mmaatan ne mmarimaatan a yɛyɛ Afrikafoɔ, Ghanafoɔ, ɛse monwefoɔ nsa a ayɛ anom ahwɛ mo nsa. Monwe ɔfoɔ nsa a ayɛ anom ahwɛ mo nsa na mahunu sɛ ewiase yɛse kwasea na ɔse yɛde me nyɔnko yɛ ne me ɛnna ebi a me me ba ɛna mo ɛ ɛ nipa nyinaa atwi n'aboɔ so no but ebi a na ɛkyina na nso ɛyɛ wo ba nti nea meka na maka ne biem ne masi so pi sɛ Abusuafoɔ, nsɛm a moka fa akwadaa no ho no nyinaa ɛnyɛ nokorɛ. Wendy Shay ɔnyɛ depressed. Afei next month nyame yɛ n'adom a na wanya 25 years. Nti deɛ na ɛbɛma akwadaa no wayɛ depressed sɛ wayɛ depression sɛ ɔwɔ depression sɛ ɔtake drugs. Me a mete ha yi, obi a onim me biara nim me. Me maame ɔwo maako maako 14, me na meyɛ last born. Me maame wo maako maako 14, me na meyɛ last born, okay? Na me me mpo a me meyɛ last born no, menhia me nna nso da yɛ one fene sɛ Wendy mpo ɔmmɛsi dan anaasɛ wɔmmɛtɔ kaa anaa wɔmmɛyɛ agyapadeɛ bi ma me. Nyame wahyira me ɛna wahyira me nuanom nyinaa na wahyira me mma nso ɛno nti no biribi bia ni hɔ a ɛbɛka akwadaa ne sɛ anaa pressure bia ni akwadaa ne so sɛ pressure wɔ ne so sɛ ɛwɔ sɛ kyenkyen a ɔbɛsi dan anaasɛ ɔbɛyɛ agyapadeɛ anaa ɔbɛyɛ biribi de ma me ama ɛbɛma depression aba ne so sɛbi obi biara de ne ba kɔ school ebi de wɔn ba ɛkɔ ɛyɛ ɛyɛ ma wɔn kɔ ɛyɛ doctor Saa ara nso na akwadaa no ɔbaeɛ no metuaa music school aboɔden de maa no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛkɔ school na ɔno nso wabɛyɛ nnwomtoni because ɛno na na ɛda n'akoma so ɛna nyame nkyɛ adeɛ neɛ ɛ- na ɛyɛ n'ani so ade hunu se daakye no obɛtumi abɛyɛ nnwomtoni no na wabɛba bɛ- wa- wayɛ nnwomtoni Ɛno nkyerɛ sɛ akwadaa no na ɔyɛ depressed a ɔnni biribiara yɛ, ɔnenam wiase anaasɛ ɔnenam Ghana anaasɛ ɔnenam aburokyire ha a n'anidasoɔ nyinaa sa na me kukuru no de no bɛto ɔman Ghana mu sɛ ɔmmra na ɔmmra mmɛtena Ghana na depressed mmɛkyere no o. Akwadaa no, ɔno ɔnte saa. Me ne me mma nyinaa aburokyire ha na yɛte. Na ɔkɔɔ sukuu ankasa suaa ne nwoma wieeɛ. Na ɔrekɔ sukuu nyinaa no, na ɔsan yɛ ne music career no nso ka ho. Nti sɛdeɛ ɔkɔɔ ne sukuu wieeɛ a, Ɛyɛɛ ne pɛ sɛ ɔbɛto nnwom, me ara na mede no kɔɔ ɔman Ghana mu. Obi a onim me wɔ Ghana biara nim sɛ me ba Wendy amma Ghana da, ɔmere ko a na menka ne ho. Sometimes ayɛ a na mete nea nkurɔfoɔ bi reka ɛ-ɛ-ɛ na kyerɛ sɛ ntorɔ ne saa kɔhwisɛm a sɛbe ayɛ a na ebinom di no, ayɛ a na mente aseɛ. Me ankasa na mesɔ many times biara mekae sɛ. Abɔfo yɛhwɛ video no, ɔbaatan wakasa. Ɔbaatan biara nni hɔnom a sɛbe Nkurɔfo a wɔtan ne bɛ ni a wɔbɛyɛ din ahwɛ. Talkless of Ɔbaatawa no abɛtena aburokyire a wɔbɛka sɛ aburokyire yɛ yɛ mo nkurɔfoɔ mma. Ɔse Ghanafoɔ don't try with her. Seesei no nkurɔfoɔ a mobɛ invite wɔn aba yi World War Four ɛreba abɛsi. Wɔn abɛyɛ sɛ nka wɔyɛ video ɛba because hwɛ during the course of the week delay Deɛ ɔkɔ unfollow no ne video yɛɛyɛ eh, Kɛkyɛ Joshua se eh, nhoma ɛwɔ ne tiri mu tete ɔno nso tu bi ma ne Kɛkyɛ ɔyɛ responde the reason why unfollow nkorɔfoɔ sɛ ne maame nso ayɛ video abɛkasa was it right for the mother to talk was it did the mother have to come out anaasɛ ɛsɛ ɔkɔyɛ video kasa Brief one. Um well me personally maame no uh, I think sɛ ɔkasa out of uh, pain. Mm. Because sɛ wobɛwo wo ba ɔbaatan ne nsono mu sɛ ɔte asɛ ɛka biribi sɛ sɛ nimo ɛdin bɔ like ɛnti wɔ ɛtetew ntoma nti ɔbaatan ɔhwɛ sɛ ne yɛbɔ ne bɛ din na yɛka nsɛm saa fa ne ba ho na wonim sɛ watete ne ba wɔ kristosom mu so ahum saa de no a ɔbaa de nyamesom atete no ɔfiri nyame mu ama akora ne kyɛ sɛ nyamesom oh, asɛ wonim oh, na wohwɛ na asɛ nnipa bi so pa akora ne sɛ akora bi mpo koraa a ɔnom nsuo koraa ne den na moanyɛ biribiara nsusu sɛ mode nnubɔne na ɛkɔsusu akora no ɛyɛ ya maame no ɛɛ me mehu ne sɛ ɔyɛ video no out of uh, pain nti ɛnyɛ sɛ ɔkɔ se ham to ne ba no dabi dabi dabi dabi ɛyɛ out of pain ebi mu ka sɛ ɔkɔ se bɔ ham to ne ba no dabi dabi dabi ɔmo ɛnto yɛsɛ ɛnto wada Me nuabaa, mama wei deɛ kafra wai na hɛ wobaatan deɛ wo wo wo ba no yɛ ka neti asɛm a ɛyɛ a na ɛyɛ ya ha kafra. Asɛm no wɔn maame no wabɛka ne deɛ alright ɔbɛka de defend ne ba no me ni problem no with maame no Wendy ɛna me wɔ problem with ɔno wote maseɛ deɛ ɔyɛ no nnwom nnwom a yɛka ho asɛm sɛ me nuabɛma ɛpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ Yɛfrɛ no sɛ nnwom no beat no yɛ ne dea ɔfa nkosi masa wowia wowia wote ma seɛ wɔkɔ wia wodeɛ mepa kyɛ wodeɛ wodeɛ ma me chance wɔ kakra meba meba ma beat asem akɔ fa baa yi no wodeɛ ma me wie ma me wie na wobɛba hɔ ɔho wowia wowia maame no onim game no sɛnea esi kɔ mama mɛdi kaka kyɛw mama kafra ɛwɔ mu saa Nkorɔfoɔ ɛɛsɔpa ne ba no dodo. Ɔno deɛ ɔne YouTube foɔ nni asɛm. Mama wo ba no ankɔ wie a anka yɛn bɛsɔpaa no. Ɛnɛ sɛ before before that no nyɛ beat no hɔ asɛm na maame no bɛkasaeɛ o. Eh, even that no, ne nneɛma a yɛ. Before even that no the mother came to talk ansa na YouTube asɛm yi bɛyɛ dɛn ɛɛbɛba. So ate aseɛ? Ɔno ne problem nyinaa ne sɛ

Deɛ kyerɛ sɛ wobɛyɛ celebrate deɛ a yɛbɛdi wo atɛm saa. Maame kyerɛ yɛde atwa yɛn furu ma yɛde ayɛ aduane ama yɛdi oh! yɛde ayɛ nsuo ama yɛanom. Nti ɛyɛ su pa ɛyɛ su ɛyɛ su pa aka hɔ. But wɔ su bi na ahwɛ na su ne mboa wa a ɛwɔ sɛ wogyae. But then one thing na ɛyɛ ɛnyɛ saa mpanyinfoɔ koro yi a wɔn ti wɔ yi a mama bɛn yi sɛ ɔbɛka ɛdi fɛ ba ne ba no wotum aseɛ ne ba no ɔnom drugs ɔnti se ɔnti se wodeɛ wodeɛ meba. Wote m'aseɛ? Deɛ ɔkae magye ato baatan ne yam bɛhyehye no. Wahu? Baatan, mɛma kafra. Why? Na mmom, Wendy no so, ɔno nso n'ani nda hɔ. Sɛdeɛ yɛsi tete wo sɛ wo, wonsua obi asaasaa, ɔho, ɛnkyea wo pa. Woate aseɛ? Wokyea wo pa a, yɛnso yɛbɛtwɛn wo. Wokyea wo pa no, yɛbɛtene no ayɛ dɛn? Ama wo. Wote deɛ mekyerɛ wo no aseɛ? Because, Wendy ne Bob baeɛ no, ɔbae for purpose, nti ne purpose, ɔn create ne deɛ no, yɛngye no ntom. Maame, no asɛm no a ɔka no, sɛ yɛ ɔbaatan biara a,

Because obi wɔ hɔ na ɔte akyire a ɔnte aseɛ the reason why nti a wɔn yi nnwom no de to hɔ. Wonim sɛ YouTube foɔ wɔ mmara, mmara bebree a ɛ guide videos. Even sɛ wofa obi nnwom na sɛ wode reyɛ video na woamma, woantwerɛ biribi koraa sɛ sɛ menni right to these songs a, copyright to these songs a, yɛtumi yi to ɛ, yɛ pulli from YouTube. It's the same thing as ɛ, yɛfrɛ no sɛ Facebook. Wo use obi nwom a but situation when the situation no ɛbɛtumi aba sɛ ɛnwom no a ɔfaeɛ no ebi a ɔfaa beat no but ɔsesaa beat no along the line enti na ɛm sɛ ɔmo kɔ a ɔmo kɔ tena ase nyɛ sɛ ɔmo yi fii ɛhɔ nom na na ɔmo ayi afiri hɔ nom ɔmo kɔ tena ase ɔmo kɔ tena ase ɔmo hyɛɛ beat no sɛ ebi a ɛyɛ similar but along the line no beat no yɛ dɛ ɛsesa nti na ɛma ɔmo de baa back on YouTube no but YouTube I think sɛ they owe Wendy apology because ɛma a ɛbaa sei no sɛ ebi ɛbaa sei no wagye. Ɛnɛ nya obiara nya ho kwan ka so awia yi. Obiara nkɔ nkɔ yɛ apology bia wɔ baabi a. Ɛna obi tia ka so awia yi. Obi obiara nkɔ nkɔ yɛ hwɛ wɔ baabi a. YouTube own YouTube YouTube own Wendy apology. Okay. Because ebi na ebi na mi nua Prince ti ade korɔ no to to to Wendy so. Ghana foɔ pɛ sa mo nkreti mo deɛ na mo ngya sa mo tetɛ tetɛ. Ebi ni ɛdeɛ deɛ baayɛ a yɛde Wendy baayɛ a mo se ɛnyɛ no. na ɔde na wotie a wɔka dɛn na ɔde aba wani dɛn na wayɛ ɛnyɛ na mo so pa ne sɛ ɔde nwom tu na dɛn na nwom na wato ti ɔto nwom mo se ɔnyɛ ɛno oh. sɛ youtube no sɛ another platform a ɛma nwontofoɔ no nyɛ sika bi fi baabi so ate ase because the more subscribers na sɛ more viewers no ɛma ɔmo sika yɛntoa so because sɛ me mmienu no mehu baabi a obi agyina mehyia wa mehu nipa a me ne wobɛka ne ho asɛm mehyia wa mehu nipa because mehu sɛ wode medical ɛyɛ wei sɔ ahɔfo yɛn tɔ so yɛn tɔ so akɔ bulldog bulldog asɔɔyɛ wakɔpɛ ntɔkwa kyɛnyɛ wakɔka ntɔkwa a wɔntumi nku nwi awafo yasate frɛfrɛ no BNI foɔ frɛ no. Mo kae sɛ last week me reacte to ɔno ne eh Efya Schwarzenegger ne Arnold ɔmo kɔ hyia wɔ ɛyɛ Mark Brown show so nsɛm bebree divorce ne Mens Gold nsɛnsɛm baeɛ. Saa eh wei show no ase no ɔmo makee some comments bi ɛwɔ ɛhɔ nom sɛ Nana Addo wanhwɛ yie na wantua Mens Gold yɛse o mm ma me ma me retracte no yie ma me ma mo hu sɛ Bulldog see menyem na mekaeɛ. na mankonya asɛm. Ɔsee sɛ Nana Addo antwa Men's Gold customers ade four years no ɔnde. Amanfoɔ ayɛ no sɛ dɛ afia so toa na wɔn nim sɛ Ghanafoɔ ate wɔn se ei m'agya Bulldog hwɛ yie sɛ ɔstart na ɔpɔ wowowowoo a mfa nkɔ Nana Addo so na yɛ threat ɔsɛ afia shut up. Ka w'ano tom, ka w'ano paa do, yɛfom, fa wɔn abodin. Ɔkaa ne nyinaa kyerɛ Afia, so Afia n'ano anna. Asɛm a ɔkɔkaa yɛ yi, yɛafrɛ no ayi, headquarters, yɛsi bɛyi w'ano. Yɛkyee no, yɛkyee no, na ne kyee no mu, ɛma nkurɔfoɔ bebree bɛkasaeɛ, ɛyɛ shatter. Ɔno ara ne former manager ne Bulldog ɔba ɔse a nea nti a Major Bulldog n'ani abere bebree sɛ ɛɛ Mens Gold wei asɛm no ɔse ɛyɛ Bulldog sika kɔɔ mu. Afia nso yɛ video ɔse sɛ Nana Addo susu wura kɔgyegye ne susu, wotwa pata na sɛ susu wura a wogyegye susu na sɛ susu wura de wo sika aduane a yɛnkɔgye wɔ aban nsam.

Yoruba foɔ yɛn ho ɛfɛ Schwarzenegger ɔyɛ ayɛ cross trouble paa yɛ job ka sɛ sɛ amanfoɔ asɛm na yɛ ho yaa tie yɛ sɛ yɛ no bulldog ɔma sɛti bill seventy eh, thousand ɛde ama no yɛ sɛ yɛ na but asɛ na yɛbɛfi hɔ no yɛ sɛ mo adwene kyerɛ mo sɛ ɛyɛ sɛ na nado otua was it right for bulldog to threaten the president mmarima. ɛm sɛ ɛɛ budok n'asɛm na ɔwɔ kan ɔn mhm. budok wanka ne yie mm. because akwara wɔ ani nsɔ adeɛ a ɔn ɛnyɛ wo nananom fie ɛna mm. ɔbɛkɔ akɔgya wo nan ayɛ dɛ sɛbi esi o ti aseɛ hwɛ adeɛ o ntumi nsɔre kɛkɛ ghana man na ɔn sɛ yaya ama n'aba abɛda hɔ free obi asɔre ano abɔ ewuram na ɔkeka n'adwene. Wotumi aseɛ? Budok aka n'adwene, wanka no yie. Na mmom momma yɛnhwɛ baabi a asɛm no fi baeɛ. Efi Efiɛ Schwarzenegger na ɛkɔtwetwe saa adewa nyinaa baeɛ. Ɛfiri sɛn? Adɛn nti? Ɔna ka hyɛ n'anum. Adwene na wɔn nyinaa kyerɛ. Ɛna Budok nso mehwɛ a ɔno nso ne ho akɔdi mu. Wotumi aseɛ? no ho akɔ akɔdi. Ɔda a ɔbɛkii statement no na Effi atwe adwene sii so sɛ ɔretrɛte President. Ɛno na ɔkaa dɛn? Ɛno na meka kyerɛ wo sɛ Effi, Effi Schwarzenegger a ɔnam hɔ, nnipa bɔnefoɔ, me menim nso ɔyɛ nipa bɔnefoɔ. Ɔbɛhyɛ da aba abɛgyegyaa sɛ ɔpɛ w'asɛm nso na ɔtaa wo. Effi Schwarzenegger ɔbɛyɛ sɛ ɔpɛ w'asɛm, hwɛ Ghanafoɔ momma mo ani nda hɔ, w'adamfo bi afi Asras Dega wo ne no nam a, bue w'ani tu na hwɛ no yie. Ɔwɔ ani baako wɔ n'anim ha sei na ɔsan wɔ baako wɔ n'akyi. Ɔnyɛ ne ho nipa pa. Budok mfa nkɔnkɔn bra kɔ dan mu nyina ɛfi Asras Dega ɔte hɔ na ɔsere. Wasere ɔse sɛ susu wura kɔgye which is ɛyɛ asɛm yɛwɔ Ghana yi a wɔdidi susu wura. Wo deɛ me ba menim sɛ wo deɛ wobɛka bi ama wo nua baa no no. Susu wura bɛn na ɛkɔyɛ dɛn? No Ghana yɛwɔ Ghana yɛsusu a yɛnim sɛ sɛ susu wura ɛkɔ gyegye susu a na sɛ ɔde dwane a yɛnkɔ police station nkɔ repɔte. Na efia so asene ka dɛn na onim wɔ men's gold. Ah na men's gold ɛyɛ aban adwuma. Ɛnyɛ aban adwuma na dɛn na onim wɔ mu a ɔno no ɔka a Goodluck wonim sika ɔde akɔhyɛ mu. Ɔho ok sɛ ɔmo kɔ ayɛ no sɛ men's gold ɔmo de sika nkɔ hyɛ hɔ no ɛna sika no ɛba ɛso aba anka ɔbɛkɔ kɔma Nana Akufo Addo biara. Menua menua meba meba na wode wo sika akɔto baabi ɛnyɛ aban bank womfa nkɔto bank of ghana woa na ade wo sika akɔto hɔ enti wokɔtɔ shares akɔdi mfasoɔ na sɛ ayɛ sɛ wokɔtwa wo bɛma na woanyɛ ntwa no apue tɔ aka wansam hɔ a ɛyɛ obi asɛm ɛyɛ obi asɛm na sɛ na na na do so ɔma mbɛgyina wɔn afa mbɛyɛ campaign so ɔbɛgye ama wɔn anka budɔfo ɔkɔka ɔde yɛ campaign ɔde yɛ campaign kan

tie mhm. wode wo sika akɔto baabi wokɔyɛ investment na ɛneɛ sɛ nka ɛneɛ ɛmfa no sɛ yɛyɛ te ghana nyina ɔma ɔmotɔn mako ɔbɔ ka aban matɔn mako mabɔ ka mebɛgye me sika wɔ hɔ aban mede me sika kɔma obi wantua mebɛgye wɔ hɔ ka aban no ɔntumi ntena mhm. nti sɛsi a o meba o te sɛ yɛde kye budɔk no te sɛ yɛkye no ɛdɛ mfasoɔ paa na monya wom ɛnyɛ teɛkye no ɔtrɛte president But threat na ɔthreat president no, Budog ɛkaa asɛm no out of pain. But ɔkaeɛ no, ayɛ te sɛ me ne wo te a yɛkasa na mese wo nua, ha adeɛ a woayɛ deɛ mɛku wo. Ɛnyɛ ku sɛ mekɔ fa sekre abɛku wo. Ɛyɛ yɛn Twi kasa bi a yɛtae ka. Ɛna obi ka sɛ president bɛdwane ne nan mu a, even though ɛnyɛ kasa papa na ɔkae, wanka no yie. Nana Addo, ɛnyɛ ne ti pɛn no no sɛ ɔbɛtumi aka saa asɛm no akyerɛ sitting president sɛ ɔbɛdwane afiri kuro no mu. But woba Akan kasam no yɛka sɛ obiara bɛdwane a, mɛha wo. wobɛdwane no, ɛyɛ kwan bebree so. Ɛnyɛ sɛ ɔde tuo bɛsi wo so anaasɛ ɔde abae bɛdi w'akyi anaa ɔkɔfa biribi aba abɛpam wo sɛ sɔre firi akonnwa no so. Sɛ wote aseɛ? But ebi a ɔbɛyɛ demonstration bi anaa nneɛma bi a ɔbɛyɛyɛ ɛna bi a ɛbɛma obi a president bɛka sɛ afei ma berɛ bi a ɛkwan sei na ɛwɔ mo mfa so na yɛnyɛ sei na yɛmfa mo sika yɛnyɛ dɛn ɛmma mo. Masa waka waka. Wote aseɛ? Ti a motee no no,

na wo se adwuma no menni license mabie awie na aban ahu sɛ wonni license o sɛ mebie awie na maba wo hɔ abɛgye license bro yɛnka asɛm wɔ meba wo o sɛ wowie fi biribi o sɛ menim sɛ wohwɛ video no woankae sɛ efia so asene gɛn na ɔka biribi wɔ hɔ meba wo meme problem no nyinaa yɛ fia o efia kyerɛkyerɛ nsɛm bi mu kɔ deep aba men's gold na ɛma eh, budog so de ahometew ɛkaayɛ

Na wo wa kɔgye ntoma po na ntoma po ɔne ɛtɔ ne sɛn? Ɔsi ka naa ne atɔ ntoma ama. Monkɔkye Efiastos ne Ghana meka no. Ɔyɛ dɛ na ohun sɛ men's gold de sika no bɛdwane. Ɛna me kyɛ sɛ ɛmfa so ayɛ sɛ wokɔ yɛ investment. Masa. Dabi efia de dabi wonya te ma masɛm na se. Wonya te ma masɛm na se. Deɛ woka no sɛ profit efia no ɔnkɔɔ yo but ebi a obi de ne sika kɔɔyɛ no. Ɛnsɛm ne anohoba ne sugar coated words na ɛka kyerɛ wo sɛ wode wo sika bɛto a ɛbɛma wo 300%.

Momie ntoa so. Bulldog ɔmmu adeɛ nokorɛ no wa wa ɔmmu adeɛ wankasa yie ɛna bulldog no aside ɛno no mekae sɛ mehwɛ ne show bi a ɔse Nana Addo ntimi ndi president sɛ Nana Addo di president a na Nyame nni hɔ meaning sɛ bulldog no he ɔwɔ personal biribi against Nana Addo ne dada but Maize Gold asɛm no asɛm no a ɔkae na ɔmeani bad but because of Saa ne nsɛnsɛm dada bi a wɔaka ama no atwam dada bi no. Ɛno nti na ɛmaa asɛm wei na ɔkae no maa nnipa faa no sɛ ɛyɛ personal asɛm biara wɔ mu nni. But Bulldog no, ɔwɔ ne personal biribi against Nana Addo ne dada. Ah, Bulldog me ne wo nyinaa nim sɛ ɔyɛ NDC ni. Sɛ ɔte sɛ ɔyɛ NDC nso ɔnyɛ hwee. Ne sɛ NDC ɔyɛ NDC. Yeah, ɛnyɛ bɔne, ɛnyɛ bɔne. Nti ne statement na ɔmɛki yɛ no. Ɛno na ɛkɔfaa saa ɛhaw no de brɛ no. Maame Kra bi nso, Ghana no wɔn, obi ade ne ho o. obi adwene obi atumi ka deɛ ɔpɛ na sami gyemfi kura na mo yɛn kyee no eti sɛ npp fo obi bi yɛ ɔmo betumi akyɛ ɔmo kɔ kye sami gyemfi. ya but ɛyɛ lesson ɛyɛ lesson to ɛyɛ lesson to ada ɛyɛ lesson to ada nkura na ɛwɔ akyire ne mpanyinfo ɛwɔ akyire no o ti ase mhm. we live in a country whereby sɛ ntumi mɛfa ɛɛ o phone nsiw so na o nkasa nti asetin president yɛ nyɛ ne saa o ti ase eti ɛyɛ kutuo ma nipa na ɛwɔ akyire ne saa so a wɔn kutuo wɔn fo.

Eh bulldog oyɛ social eh bɛka sɛ influencer wɔ Ghana wo tena wei so ka asɛm bi saa no a akwadaa bi te baabi a ɛma no adwene sɛ obetumi adidi president atɛm so ate aseɛ. Yɛse fa buo ma fa buo ma wo na ne w'agya ɛnyɛ o wo na ne w'agya no nko ara ne wo papa ne wo maame o bulldog sɛ nka ne papa ɛne Akufo Addo a, ɛna obi kaa saa asɛm no a ɔkae no kyerɛ no a, anka ɛbɛyɛ ne ya. Wote aseɛ? Sɛ Bulldog sɛ ne ne ne ɔkɔ bi mu no a, ɛbɛyɛ ɛbɛyɛ ne fɛ. Wote aseɛ? Ɛwɔ sɛ ɛwɔ sɛ ɛwɔ sɛ nnipa nyɛ Bulldog nko ara, nnipa ne mpanyinfoɔ a ɛwɔ Ghana no ɛwɔ sɛ wɔn ho kwan a yɛfa so kasa ɛkyerɛ nipa ɛgyina ɛmu sɛ mpanyinfoɔ na ɛka because sɛ Ghana no Ghana baabi a yɛduru sese no akɔyɛ sɛ akorɛ kasa akyerɛ panyin a ɔndwen ho panyin kasa akyerɛ akorɛ a ɔndwen ho ɔmoma ebuo ɛmbrɛ ɔmo kasa mu mpanyinfoɔ na ayɛ ne saa na ama nkwadaa no sɛ hyɛ nti ɛno no ɛyɛ lesson nti bulldog deɛ bulldog deɛ radio station bulldog deɛ bɛma bulldog deɛ yɛntwe n'aso yie na ɛnyɛ adesuadeɛ ma afoforɔ ɛnna mo nkɔkye kenneth deɛ pɔnka o ɛhɔ deɛ ɛnna ɛwɔ awasɛm o ceasefire. Cease fire sese mehu obi agyina me mese yɛ kɔ yi amanfoɔ me me ahyɛ sɛ mekɔ pɛ NPP ni bi bae ɔbɛpɛ asɛm maa me na sese deɛ mahyia ɔmo mmienu yi ei ɛsɛ mepɛ gyadeɛ kyɛ hyɛ ntɛm na sese baabi a mekɔ no deɛ ano ɔdede amanfoɔ wode yɛtoa so ɛyɛ bulldog yi ara nsɛnsɛm a Ɛyɛ ɛyɛ bulldog nsɛnsɛm bi a ɔkɔfa baeɛ na ebi abɛsoa Mark Brown so. Yɛ ɛyɛ ɛkuma reka Beyonce. Abafoɔ. Lɔya ɔmpa sɛ yɛnkye Mark Brown so nka o. Mark Brown ayɛ dɛn? Ɔnkaka hwee. Ɔse Mark Brown show so ɛna bulldog ɛkaa asɛm no. Ɛ but wohwɛ interview ɛɛ anaasɛ show no a ɔmo yɛɛɛ no a, Mark Brown ɔkaa asɛm no wieeɛ no, Mark Brown ɛma no retracke a asɛm no a ɔyɛɛ dɛn? Ɔkaeɛ no. But lɔya ɔmpa sɛ ɔno deɛ ɔnte aseɛ.

Asɛm no a wose waka no even mekae sɛ Budor kae no afie a makii comment bi wɔ hɔ na Budor ka kyerɛɛ no sɛ oh na me metumi mɛtumi akɔ akɔku Nana Addo anaasɛ mɛtumi akɔyɛ ne dɛn ɛhɔ no ara it means sɛ wa retract but ɛno koraa akyi no Nana Ama san ma ne retracte after sɛ sɛ wɔn bɛwie show no enti sɛ Stella sɛ government hu no sɛ Eh, the bulldog kind, one person holding accountable. Ah. Mark Brown, Mark Brown, Mark Brown ah, is a free person. Lawyer, me chia lawyer now. Eh, eh, lawyer, I'm power kasa nje na. Why no to say say lawyer bi otete o wa no we pie ba ko. What you say? Mm. Asam ne ba no wa ba wa betwe ne kon kakra no wa pie. What you say na obaje fans bi sa. Sa fans we den kan fan ho. Ya gwache ne say. Ye ti dan kasa kasa ke ti omo mutu nyina ye de. E kan ho. What you say? Mm. Because asam no nipa ne kan e ho na o follow no. Wotem aseɛ ɛma ne ka ɛ nti no wo problem ne sɛn lawyer wei deɛ me mene wo yɛ adwene saa nti no wahɛ a wasɛm no koraa no mekɔ a mɛdi ama wo wakɔ to baabi me nua bɛn nkɔ yɛ anim. Yɛkɔ anim a ne yɛkɔ seisei association bi aba wɔ Ghana amanfoɔ me deɛ yɛse o ɛmaa no me se me me mebɛgyina mu bi wɔ ha ama mo ɛnɛ mɛyɛ yɛ asɛmtoa wɔ ha sei ɔmo se mmarima no se mo mo no ɔmo abɛrɛ mo baa mo ani transparent ɔmo abɛrɛ ɔmo ntumi ba sika efisɛ ɔmo ate the stingy men association hmm. na stingy na wɔn sati sɛ wɔn gyina wɔn si sɛ akɔdeɛ ɛna ɛyɛ the most stingy man eti ese na wɔn hwɛ wɔn hwehwɛ na ɔyɛ stingy se sɛ akɔdeɛ na mi kyɛ sɛ sɛ akɔdeɛ ne sika nkɔfɔ bɛ kyekyɛ ma mo anaa ɔtɔ mo sɛ sɛ sɛ akɔdeɛ is the most stingy person and it's because of that nti wɔn ate stingy man sɛ wɔn hwɛ ɛyi video na anaasɛ wɔn hwɛ wei na wɔn sɛ Sesei ɔmo ayɛ ID cards nyinaa, wohu sɛ ID card etwa de etwa gu, wode hwɛ screen ase, nkorɔfoɔ gyegye ID card o, meyɛ stingy wei sei am the stingy am stingy more than Sarkodie, obi koraa yɛ ɔse me ne stinginess no ɔno ɔyɛ ayi vlogger wom, ɛyɛ Nana Prɛmpɛ, Nana Prɛmpɛ wei so ɔha adwene paa o, ɔse sɛ ɔyɛ stingy, Nana na woyɛ stingy o, wo wo mɔ mmorɔfo no, maame maame na bɛma woatumi ayɛ stingy, sesei no stingy men association.

Ah, nti fa nsa fa wei. Yɛ free ya na na me kotua ma. Fa nsa fa wei. Eh. Sa kɔ deɛ na ankasa no ontua. Saa na me hu no ontua. Pepe wɔ na fa. Me pɛ na asɛm sa sa yɛ obi a me feel sa. No musically me feel sa 100%. Monica. But me ni me ni nya encounter personally da. Monica. Yeah, me ni nya encounter baako. I think way back sunyane me ni nya encounter. way back sunyani da ɔbɛ bɔ show wɔ at that time na mo school oh nye sika no koraa me kan sisan no koraa na ɔba yɛ no na ɔbɛ bɔ show wɔ i think ɛyɛ mi sɛ christian service anaa catholic university at that time na ne manager angel hɔ na na ɔwɔ school mi so na mi wɔ school wɔ eh, sunyani poly mm. ti ne yɛ pɛ sɛ ɔmɛ bɔ show ma yɛ akɔ ɛsɛ maa ba mo nti no mo sika na mo kan ne deɛ mɛ gye mo sei. Ese Isaac yɛsrɛ wo wo ba wo baabi na yɛse yɛsrɛ wo nti nka gya hu yɛ mmɔbɔ na nka yɛyɛ department ɛbɔ ma yɛ ɔse ɔnte aseɛ ɔnyɛ yɛnyɛ free show but yɛsrɛ no wante wanyɛ yɛmfɛn no koraa nkɔto baabi Sack wohwɛ na ɔyɛ pɛpɛɛ mm Mose nkurɔfoɔ bebree kaa sɛ Sack ɔnkyɛ adeɛ wei na ɛbɛfra Sack amma me wei ɛna me ne Sack hyiaeɛ na

Na me kan nfantsem wɔ asaase yie paa. Ɔmmbɔe game no mu. Game no ɔmmbɔe mu. Sɛta kɛkɛ wɔse n'anoso. Sɛta kɛkɛ a wɔse n'anoso. Abedi tsɛ sɛta ɔkɛkɛ a wɔse n'anoso. Sɛta ohu ade no from beginning. Etu bɔ kyerɛ sɛ Shatta na initiate. Ɔne no ayɛ adwuma da. Ɛna ɔnim sɛnea nipa no si teɛ. Kyerɛ sɛ, kyerɛ sɛ meba wo kɔ akɛse amba mbɔnten. amma ammɛka anka nipa adwene mma so ana. ɛnyɛ kɔnkɔsi na ɛbɛka sɛ hyɛ ɔno ɔsɛ ɔfrɛ na ɔnfa. ɔfrɛ na ɔnfa sɛ ɔnim sɛ ɔbɛgye kwan kakra na sɛ ɔno kɔɛ sɛ ɛkɔm de no nti na ɔfrɛ na akɔ akɔgye ketewa bi nso ɔwɔ ne kyɛ sɛ ɛno deɛ ɛhɔ no deɛ na awo ba o sa ɔno no ɔmbie mu awo nkurɔfo nkurɔfo na ɔka ɔmo asɛm adama ɔma me nfa ntia ba ɛnyɛ kurom asɛm ɛnyumere sew

Yɛdze wobɛ kɔ kɔdwa ne CD mɛn. Wotumi sɛ sack ɔpɛ free show ɛne ahwɛ a ɔma ɔmo yɛ ɔyɛ show a ɔmo bɛbɔ ma no nyinaa ɔpɛ no free ɔbɛ tua ɔmo a ɔmo no hwɛ a ɔntua yeah sack wohwɛ na ɔbɛyɛ saa nkorɔfoɔ no bi ɛnyɛ sack na ɛnyɛ sack na ɛ create saa stingy ɔmo a ɔmo tua na ɔmo se. Dabi o deɛ nti a ɔmo ka no wohwɛ a ɔde adi music industry no ɔmo a ɔne ɔmo yɛ adwuma ɔde adi ɔmo akyɛ mekae sɛ mekae sɛ ah mekae sɛ akoa bi ɛm sɛ akoa bi ara sɛ ɔkɔ yɛɛ show bi ara maa no.

Ɔmo no sei no ɔmo nyɛ adwuma biaa they all want obi a ɔyɛ popular kakra anaasɛ ɔmo hwɛ na ɔmo din da ɔmo bɛyɛ nneɛma na ɔmo de atrɛnde obi te sɛ Bukom Banku wasate bleaching hyɛ mmaa eye lashes last week yɛ reate to it and also right now no another person ɔno wayɛ n'adwene sɛ ɔtɔ body but ɔnyɛ n'adwene sɛ ɔbɛ use because they say Ghana no like Me other wei kae ɔse wowɔ wowɔ talent na they don't appreciate the talent but wowɔ toɔ ne body kakra bi a wo gyina mu so ate aseɛ ɛyɛ better paa ex yei so ɔse ɔne bukom banku ɔmo ɛɛ ɛɛ ɛɛ which I think sɛ ɛnyɛ no mfa nyɛ asɛm bi koraa sɛ yɛ kasa fa ho because ɛyɛ nkwasi asɛm pɛ dwuma bi yɛ if you want to be famous you have talent a bra yɛbɛ support wo but sɛ wone bukom banku twem pɛ abɔfo mo de hwɛ video no kakra bi mmra ɔmo nkwasi adɔ na ɔmo di no.

Ansa na wohu sɛ dabi ei sɛ deɛ meda bɛto mu sɛ ansa na mɛ sign out no mɛma mo pictures and then video of the week eti no this week deɛ deɛ ɛyɛ sɛ ɛdu twam ebi mo ayɛ mo adwene sɛ wɔn mfa wɔn wɔn adwene na nyame de ama wɔn no ɛnyɛ adwuma wɔn de wɔn wɔn body ne mpɔ ho no bɛyɛ wei eti right now na sɛ yɛbɛkɔ no mo mehwɛ videos of the week and then pictures of the week nso mbra.

Ɔbaa papa paa, medase sɛ wo support me, na mesrɛ wo comment no megu so ɛretwɛn wɔ aseɛ hɔ. Deɛ ɛyɛ deɛ wo na ɔmo ɛkɔ adwenkuro mu a mesrɛ wo comment sɛ wo ne ne mpene ma no nso ntwe ma no a comment wɔ aseɛ hɔ na emu mesrɛ wo mensɔ mema nwura fi sɛ wobɛ subscribe na afei wa like na wa share video yi ama me. Meda mo ase sɛ da bia mo support me na wohu sɛ mɛɛma yi Ɔmo di yie paa next week me de ɔmo bɛba sɛ yɛ sɛ bɛhu sɛ ebi tua na ɛm sɛ Mr Stingy deɛ mɛ mɛyɛ ne kakrakra na deɛ ɔmo tua ne deɛ me ne naa na ebetwi street so ate ase nti yɛ bɛsɛ ahyia dasɛne alios ciao.